Ok, yn yr ail fideo o'r dilyniannau llinol, rydw i am ddarganfod yr enfed term. So fan hyn, drychwch yn ofalus 60, 14, 18, rhywbeth, rhywbeth. Cwestiwn gyntaf, darganfyddwch y ddau term, ddau derm nesaf. Drychwch ar y patrwm,

So, sef y reol neu y enw specific. So, sgwennwch enfed term. Dyma'r peth cyntaf ych chi'n sgwennu bob tro yw rhywbeth en. Nawr, mae rhywbeth yn bedwar. A wedyn, ewch i'r cyfeiriad arall.

yw rhywbeth yn, wel ni'n gwybod bod yn negatif 7 o fan hyn, a wedyn fi angen ffynu mas beth arall sy'n digwydd, so gwrthwyneb trwy hyn, os mae minus 7 yn mynd i'r dde, mae adio 7 yn mynd i'r chwith, 35 adio 7, positif 42, so fi'n rhoi positif 42.

Darganfyddwch yr enfed term. So, enfed term yw gyda'ch fwlch n. Mae'n gofod bod yn dri, cos dyna beth yw'r bwlch. Ewch i'r cyfeiriad arall. So, mae'n tynnu. 14 tynnu 3 yw positif 11. Positif 11 sy'n mynd ar y diwedd. Oce, okay. dyma'r henfyd term. So beth yw'r 90 fed term? So beth fydd y 90 fel rif yn y patrwm yma? Wel, eto yn lle bod ni'n cyfri, i ni'n gallu defnyddio 3n plus 11.

281. Oce. Okay. Angen i chi trio rai o'r ein o'ch hunan. Dros y dudalen. Sorry, gorau. Fi mae'n edrych fan hyn nawr. Cwestiwn arall, darganfyddwch yr enfyd term. So fi ddim eisiau dau term nesaf trwy'n, fi jyst moyn yr enfyd term. So fi'n ysgrifennu enfyd term

Esboniwch pam nad yw 55 yn rhan o'r patrwm. Nawr, efallai bydd rai o'n chi'n gweud, wel, 3838 dyw e ddim yn dilyn y patrwm, neu i ni'n gallu defnyddio'r enfer term 5n-2, rhwch hafal a 55. Gwni ni weld os mae hwn ac sy'n cyd-bwyso gyda rif cyfan. So fi'n adio 2 i'r ddwy ochr.

sydd ddim yn rif cyfan. Dyw e ddim yn rif cyfan, felly nid yw 55 yn y patrwm. Os tasa fe yn y patrwm, tasa n yn rif cyfan. Okay. Cwestiwn yma bach mwy heriol.

Perthig, perthig. So mae yna ddau tern. Allen ni cael paid ymlaen, parai i ffynd o mas os maen nhw yn y patrwm. Na re. Felly mae lot o'n chi yn gofyn beth sy'n digwydd os nad yw'r bwlch yn gyson. Right? Eleni does dim angen i chi fecso am rein. Mae na cwpl o ddileniannau specific special fi'n credu dylech chi o bod. Un ohonyn nhw yw dileniant y rifau sgwar. 1, 4, 9, 16, 25 ac yn y blaen. Okay. Mae rhain yn dod o rifau sgwar, sef 1 lluos i 1, Dau lle os i dau, tri lle os i tri ac yn y blaen. So bydd hwnna y dylen yn yr un yma yn ar gyfer n fe term. Bydd hwnna jyst yn n sgwar. Mae yna cwpl o, o rai eraill falle newn nhw ofyn i chi edrych mas. Hwn yn un adnabyddus. Nawr, ni'n galw hwn y dyluniad Fibonacci. Fibonacci, os un, un n neu dwy n yn Fibonacci. Un n yn Fibonacci. Ond selwch, mae'r ddau rif yma yn adio i wneud yr un nesaf. Dau rif yma yn adio. Ia? Yeah? So, uh, Mae hwnna'n

Ie? Yeah? A dyna patrwm y rifau trionglog. Okay. Mae patrwm y rifau trionglog bach yn wahanol i'r enfyd term, ond mae'n cael ei ffurfio o n lot o n plus 1 wedi rhan i gan ddau. Okay, falle wnawn nhw roi hwn i chi a gofyn i chi am newid rifau mewn i ffindo mas o rifau yn y patrymau. So cofiwch, enw rif y safle, chi jyst yn am newid yn e mewn, gweithio mas o crom fachau. Yeah. So gwedwch bod fi moyn y degfed rif. Yeah. Yn y, yn y patrwm rifau triongl, fyddai'n cael deg,

Okay. Chwarae gwmpas gyda rifau, wneud pethau a bywyd yn haws. Mwynhewch!